Me din de Frank Sapon, na mefiri Bonnwire. Na Bonnwire nso nyɛ baabiara sɛ baabi a kente firi. Ɛhɔnom na mefiri. Na m'adwuma a meyɛ no kɛse ara yɛ kente nwono. Aah nti mayɛ kente no more than thirty years. Sane sɛ mekɔ sukuu nyina no ara na mede hwɛ me ho ara bɛduru mpɛmpɛnsoɔ saa berɛ yi. Kente yɛ adeɛ a ɛboa nnipa bebree wɔ akwan bebree mu. Sɛ woyɛ w'adwene sɛ wode bɛyɛ adwuma deɛ a, ɛboa nnipa bebree. Nti deɛ mesrɛ ɔman mu no nyinaa sɛ nnipa bi a wɔn nni adwuma no wɔn de wɔn ho wura kente mu a mewɔ gyidie sɛ ɛno nso ɛbɛboa wɔn ama wɔn anya nsaano adwuma bebree.
Na mepakyɛ wobɛtumi akyerɛ yɛn sɛnea kente ɛbaeɛ na ho anɛ kɔfa baeɛ.
Yoo ɛyɛ m'adwuma a meka sɛ meyɛ ɛyɛ kente nwono ɛnam. Nnipa bi so na kentannwunu no bae, ɛnyɛ sɛ firi prɛko pɛ ara na ebedu yɛn bɔnwira ha. Yɛwɔ yɛn nananom mmienu bi a na yɛfrɛ baako Kulagu na baako nso de Ameyaw. Wɔn nnipa yi mmienu na ɛnam so maa kentannwunu bepue bɔnwira ha. Na ne nyinaa ne sɛ na ɔmo yɛ akuafoɔ a na ɔmo san yɛ abɔmofoɔ. Yɛka sɛ obi yɛ bɔmofoɔ a, obi a ɔkɔ ahayɔ. Na ɔmo adwumayɛ no mu no aa na ɔmo kɔ bue Ananse sɛ Ananse ɛnwono ne ntentan. Na ananse no nyɛ ananse bi ara sɛ yɛwɔ ananse bi a ne ho colours bi na ɛtumi nwono saa ntenten yi a meka ho asɛm yi. Na wɔde wɔn ahayɔ no ba awieeɛ. Esther dii sɛdeɛ aboa no si ɛreyɛ adwuma no. Na wɔgyinaa hɔ hwɛeɛ ara hwɛeɛ ara ma aboa no yɛ kɔɔ n'anim. Nti the next day wɔn san kɔeɛ no, wɔkɔeɛ no na kyerɛ sɛ aboa no asan ayɛ firi baabi a na wɔwɔ no de kɔ n'anim. bio. But ɛnam saa no anuafoɔ yi ka wɔn tiri pam ho ɛsiane sɛ yɛse te kuro hɔ yi nkɔ agyina. Nti nnipa mmienu no ɛkaa wɔn tiri pam ho hunu sɛ deɛ Ananse no reyɛ sɛ yɛn nso yɛdi akyire pii a anaa sɛ yɛfa deɛ Ananse yɛ yɛn ani ɛso yɛyɛ no nsɛso bi a ɛbɛduru baabi no ɛbɛtumi ayɛ ade kɛseɛ de ama yɛn. Nti wɔn baa fie bɛpraktise the way Ananse no si fa yɛ n'adwuma no. Ɛɛn na ɛduru baabi ne yɛfrɛ wɔn a ade adeɛ a wɔdii kan yɛeɛ yɛ yɛfrɛ no asaase ntoma. Na asaase ntoma no nso no, ɛyɛ sɛ yɛbobɔ ntaaboɔ na yɛde dadoa si ha si ha na yɛde ɛyi tonton asa so na yɛde ahoma no bi asesa so. Ebia na manya bi de akyerɛ wo. Na wɔyɛɛ saa adeɛ no awieeɛ sɛ wɔreyɛ sɛdeɛ Anas no rekɔ ba kɔ ba no, wɔyɛeɛ no, wɔnwonoo ntoma, ɛyi awieeɛ no, ntoma wɔn wieeɛ na ɛyɛ sɛ akɔyɛ teaa bi te sɛ me nsa yi. Na ntumi nyɛ ade kɛseɛ. Nti wɔn saa ɛyɛ nneɛma sɛ, o ɛneɛ mɛyɛ. na yɛayɛ no different way bi a ananse no, deɛ na ananse no yɛ no, yɛbɛtumi ayɛ no biribi kɛseɛ a, ɛbɛtumi ayɛ kɛseɛ asen first one a na yɛyɛ no. Ɛno nso, yɛtoo no din sɛ ayaase ntoma. Ayaase ntoma no nso, wobaa wo nan mu sei no a, na wode ahoma asɔ ha asɔ ha, na wode abɛhyɛ w'ayaase ha. Nti wode ayi no bɛfa, ahoma no bɛfa ho saa, afa ho saa. Na deɛ ɛbɛba abɛduru no sei no, ɛno nso ɛntumi nyɛ ntoma kɛseɛ bi, na ɛno nso akɔyɛ, ɛso kyɛɛ first one no deɛ, but na ɛno nso akɔ akɔyɛ biribi foforɔ. Nti wɔn yɛ sɛ no, yɛayɛ first one, second one, ɛntumi antentam because yɛyɛ yɛ adwene sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ biribi a nnipa bɛtumi de afira. Ɛntumi anyɛ. Adɛn na ɛneɛ yɛnsɛe berɛ na yɛnwene ho bio mu na yɛnhunu sɛ. adeɛ no a yɛyɛ no yɛpɛ sɛ yɛyɛ deɛ nipa ɛbɛtumi afira ɛno nso ɛtɛki wɔn mu more than 15 to 20 years ɛna wɔn pra no ɛyɛ na wɔn ba bɛnya nsedua so ntoma nti nsedua so ntoma no ɛna ɛnam saa ɛfiri saa berɛ no ano nsedua so ntoma no a ɛnɛ yɛwobɔ nsedua wei na wɔhunu sɛ wɔwɔ no Buroni frɛ no loom. Ahaa, meka sɛ it takee more than, it takee more than twenty, fifteen to twenty years ɛna wɔtumi de yɛɛ saa adwuma. Nti saa nsadua so ntoma na wɔyɛɛyɛ a ɛno deɛ ɛyɛ wie yɛ ɛkeka bɔɔ ho no ɛtumi yɛ kɛseɛ. Ahaa, nti ɛfiri hɔ no. Saa nsadua so ntoma no ara na yɛakota mu ara bɛdu saa mpɛmpɛnsoɔ a yɛde ɛte sei. Nti wɔn dii kan yɛeɛ no nso, wɔyɛ ntoma bi. Ntoma a wɔn dii kan yɛeɛ no, na ɛyɛ akorɔma fufuo. Because that time na colored ɛyɛ ayɛ dread ne bi no. Nti wɔn ntoma a wɔn dii kan yɛeɛ no yɛ fufu, black and white. Na black and white no baabi a wɔnya firi ne sɛ, mmaa no that time mmaa no duku. ɛna na wɔtwetwe nhoma na na wɔde ɛyɛ saa no ntoma a wɔde ka yɛɛ no na yɛfrɛ no akorɔmɔ fufuo ɛyɛ white hawk ɛyɛ black and white saa ɛyɛ kura mebɛnwonwono bi ɛyɛ sɛ ɛno na ɛntɛn ne hɔ bi na Wɔyɛeɛ no na wɔwɔ onua bi, wɔn nua bi nso wɔ hɔnom a ɔno nso na ɔnim colours. Colours a wokɔ afuom na wobɔ dua ho a, wobɔ wei wei ho a, nsuo a ɛbɛfiri mu aba no, woatumi anya yellow colour, woatumi anya red. Wo mix-e a, wotumi nya colour wei. Ɛyɛ secondary and primary colours no. Yeah. Nti ɔno nso no baa mu bɛboaa wɔnom ma wɔtumi. kɔ de white no kɔbɔ dua no wɔ nwura mu a ɛgu adeɛ mu a na wɔn de abɛnum ɛnam saa na wɔn anya colours na wɔn nso de ayɛɛyɛ nti ɛno na wɔn nya colours wɔn ho bɛyɛ coloured kente no coloured kente a wɔn de ka ayɛɛyɛ no yɛfrɛ no ɔyoko man ɔyoko man nso a yɛbɛnya ɔyoko man no nyinaa nso gyina sɛ wɔn yɛ kente no that time anabɔ bi ansa wɔde kae wɔbɔ nwere na wɔn de kɔkyerɛ no. Ɛna ɔse oo me nso me dae me wura wɔ Kumasi Asantema mu ɛwɔ wura ɛyɛ otumfoɔ ɔse tutu that time the first ɔno nso na wɔde ade no kɔ kyerɛ no nti ɔno di anim mu no na bobi ansa the first no di anim mu de kɔ kyerɛ no na otumfoɔ ɛno ɔno ne tu ne din sɛ a me nso abusua a mefiri mu yɛ ɔyɔkuo abusua nti ɛneɛ ntoma a mode abrɛ me yi nso ɛneɛ me nso mɛto ne din sɛ ɔyɔkuo man ɛsɛ Esiane sɛ that time ɔyokoɔ na na onii ne nea nyinaa ɔyokoɔ na edi asante akonwa kɛseɛ no ahaa nti ɛma yɛnyaa saa din no sɛ yɛfrɛ no ɔyoko ɛman nti efiri hɔ no akyiri no nyinaa nti foforɔ bie mu aba efrɛ bi sika frɛ mogya efrɛ bi ɛmɛɛda efrɛ bi ɔhema aba ghana Yɛfrɛ bi sika futuro, yɛfrɛ bi toku aklatena. Ne nyinaa yɛ wɔ asekyerɛ. Obiara sɛ yɛka sɛ yɛkyerɛkyerɛ biara ase a ɛnɛ ɛnkɔ nnɛ. Obiara wɔ n'asekyerɛ. Ɛna ɛnɛ yi ɛwɔ adwene asa. Ɛnti ɛwɔ fatoa fata Nkrumah nso. Ne nyinaa akɔyɛ tete kente but. Ɛnnɛ yi, afoforo afoforo bebree aba, frɛ bi ɔbaa pa, sika ne barima, fa ɛyi, abusua yɛ dɔm ne som ɛyi kentekente bi a wohu no kwa. Sɛdeɛ ɛnnɛ yi wohu no wɔ yi a, saa kente yi nkumakyi yi. Wei yɛfrɛ no Obama. Daa tam a na Obama reba Ghana na kente wei wɔ hɔ but na yɛfrɛ no akunini ntoma. Akunini ntoma no na yɛ atitire atitire na efira te sɛ ahemfo. Ɛɛ but Obama baa Ghana no sɛ so bi sɛ na yɛde maa no. Nti ne no etu ne din sɛ Obama. Obiara ba wɔ Obama Obama Obama. Yeah, saa na ɛyi no ɛteɛ. Nti saa na ɛtintim. N'abakɔsɛm ne sɛdeɛ ɛsisi teɛ nyinaa, tumi bisa kente abakɔsɛm a, na ɛmu deɛ ɛnim fa kente abakɔsɛm ho. Ɛso meda ase. Bio, ɛba kentesɛm nso a, woba kente no a, yɛwɔ no nnidisoɔ nnidisoɔ. Yɛwɔ single wave. Single wave no kyerɛ sɛ design bi yɛ adwuma. Na yɛwɔ double wave. Double wave no design wɔ mu. Ɛna ɛwɔ triple weave. Triple weave no nso kyerɛ sɛ ɛyɛ design nko ara. Ɛndeɛ wonnya baabi a ɛyɛ plain koraa anaasɛ baabi a ne weave no yɛ easy te sɛ double weave no a wobɛnya design na woanya baabi te sɛ baabi a ɛyɛ easy weave na wode ayɛ. Wohwɛ m'akyi ha. Saa ntoma wei yɛ double way ɔn sɛ ɛyɛ design na wɔ ha ne yɛ bɛgya space si ɛno no ɛyɛ double way wudeɛ but ha no nyɛ design ne yɛ no ɛnte sɛ ha nti wei ne fa tag ɛsene wei ɛna sɛ woba wei nso so a wei ne triple way bi ne bi no so design nko ara saa. nneɛma wei boɔ yɛ den ɛsene wei ɛna wei nso so boɔ yɛ den ɛsene ntoma wei yɛ ɛsene so wei nso so no boɔ ɔfa ntoma woyɛ wei no a wei no design biara ni nti wei no kɔ fast ɛsene wei wei na design kakra wɔ

ba wei mu nso wabɛnya ne ne colours ne ne design bebree saa na wei nso te ya ana kente egu ahodoɔ mmiɛnsa
na um, asante asante kente ɛwɔ hɔ Ɛna Agbefoɔ deɛ wɔ hɔ difference na ɛwɔ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛte sɛn? Ɛnkane no,
ɛnkane no na Asante kente da hɔ na Ayigbe kente da hɔ a, na different bi ɛwɔ mu bebree. Because first no, wɔn no wei ne bi no na wɔn nyɛ bi. Wɔn biara bɛhu wɔn na wɔn adorɔ. Bi a afe, na wɔadrɔ koterɛ, na wɔdrɔdrɔ nsa ne adeade na wɔtoto kente mu. But yɛn deɛ, wei no ara na na yɛyɛ yɛ. Nti ɛnam sɛ ɛbaa saa no no a, wɔn no deɛ ne tɔ no nkɔ so no, wɔatɛn ne frɔmm wɔn no deɛ no bɛyɛ Asante kente. Nti Asante kente no seesei obi wɔ Angola man mu koraa no a, Nti me nwene kente ma no yɛ fɛ te sɛ wo nwene kente a, ɛnde obiara nsi ho kwan. Na yɛn a na yɛn yɛka yɛn abakɔsɛm sɛ kente no, yɛn nananom na ɛde baa yɛn na yɛkɔnyaa, yɛkɔhuu Ananse no, yɛn a na wɔn gyedie no, yɛn a na wɔn nnye ntom. But wo deɛ yɛnhwɛ sɛ Akwasi Broni se ɔhwɛ anomaa so na ɛyɛ aeroplane. Ɔkaa na yɛyɛ bibinini agye atom. Ɛdeɛ a ɛnti deɛ ɛdeɛ kɔhwɛ Ananse so ɛne ɛyɛ ɛyɛ a yɛne ara yɛ nuanom bibifoɔ ɛnye ntom nti wiase mu no yɛ a na akɔyɛ sɛ wosene wo yɔnko a wɔtaa hɔ yɛne a kente no firi yɛn kuro mu no yɛka ho abakɔsɛm a yɛ a na nkurɔfoɔ ɛne yɛ yɛ yere sɛ ɛfiri wɔn hɔ ɛfiri wɔn hɔ anwonafoɔ yi ɛne yɛka sɛ ɛfiri wɔn hɔ ɛfiri wɔn hɔ but adeɛ baako a mɛtumi aka ɛde ayɛ wɔn sɛ ɛyɛ kente ho nwom, akyinkyinakyinkyini. Megye di sɛ obi a ɔwɔ nkane no ɔsuaa m sɛ class four book bi, Kente at Bolire. Papa no ɔto akyinkyinakyinkyini ama mahu nneɛma akyinkyinakyinkyini Asante Bolire kente mehu bi da. Wɔmfiri baabiara sɛ wɔfiri Anwonama mu. Papa no ɛfire no ɛfiri Amamunu, ɛfiri Anwonama mu. Na sɛ kente firi Anwonama mu a, anka obefura wɔn amoa mu abɛto nnwom ama Asante sɛ wakyinkyin akyinkyin wɔn hunu bi da. Enti wei koraa twa asɛm no tua. Ɛkyerɛ sɛ kente bɔ nwera yɛ ne obiara mpere. Na mmom adwuma na aba wiase, na adwuma na aba Ghana. Enti wosua na wohunu yɛ a, na ɔyɛ bi a, biribiara nni hɔ asi kwan. Enti deɛ ɛhia ne sɛ wobɛyɛ na woayɛ no yie. Enti wote wo baabiara na sɛ woreyɛ kente a, eh, kuro bebree yɛ kente. But wohyɛ hɔ na woyɛ bi na woyɛ ne yie a, wobɛtumi anya adwuma koraa sen deɛ ɔfiri bɔ no. Ne nyinaa ne sɛ wobɛyɛ na woayɛ ne yie na Nyame nso ataa w'akyiri.